i khume n'we timinete ntsena ku bela vora ya khume mbirhi mi ngiseri ya ku amukela kwalaho nga yingisela xitichi lexi ri koho eka nhlekani lowu mina ni khalanga pet mathevula ni n'wana risimati wa jimo wa xitlhangoma wa xingiritano wa xicecana wa makuna lewa ndandasi mi yingisera mehe kwalaho nga yingisela xitichi lexi ri koho nga va kho ni yingisela ri la gauteng empumalanga enorth west limpopo laha kumaka yi ori streaming ya mugana london fm toc o za na ku ri ku humelesiwa ncindani eric mabasa ifamba swi nga fika le ka hafu ku pele awara liya ya khume nharhu hi ndlela yo yoleyo hi fambisa leswi namuntlha muyingiseri wa mehe mindzuku sikunkulu eh, loko hi kha hi languta ka timhaka ta eh, vamanana eh mindzuku siku ra vaxisati se Afrika-Dzonga hi matimu ya lama ya nga koho se hi lava ku languta i mhaka yo yeleyo hi ku languta leswaku mindzuku hi sikunkulu eh hi ta va hi kha hi ku tisela nakona ku hlawuleka eh kusuka hala stay luop eh ta ku nyika vuxokoxoko bya koho ku nga ri khale se swi vula ku ku namuntlha hi sindziseka ku va hi bula na vaxisati ni lava ku hi bula na vaxisati laha hi twa ku eh mi titwa njhani ku hanya eafrika dzonga ngopfu loko hi kha hi languta ku i tiko leri vengirika eh vaxisati van'wana van'wana vanharhu wun'we i na khombo ra ku a nga tikuma a pfinyiwa eh hi ndlela yo yoleyo ku dlawa wa xisati eh siku rin'wana na rin'wana eh na ko loko a heta la dlawa xin'wana lexi xi vavaka i ku eh i tala ku dlawa hi loyi eh a nge i wa le kusuhi na yena ni tsundzuka hi lembe ra 2017 tshama hi ndlela na n'wana ko wun'wana eh nkulu eh sesi wun'wana khandla a kha vulavula hi timhaka ta ku u u u u rhandzana na u tshama na n'wanuna ba n'wana wa yehe lava va nga tirhiku ma swi vona se loko ya kha a xavisa xavisa sweswo a xavisa xavisa swo um nuna loyi i pfa a n'wi vondzokela um siku rin'wana i ze a nga n'wi chela na hi petirolo a lava ku n'wi hisa a ni swi tivi yi heleli kwihi mhaka liya hi ku hi ringete ku va lava na muhumelerisi eh nkarhi wa kona a ni tirha na ncindani hi ringete ku va lava na muhumelerisi a helelange va kumini na sweswi a hi swi va kumi eh a hi swi tivi ku kumbexani eh sweswi ni vulavula ku va nga va kha va yingisela se hi teka xiboho xa ku ri namuntlha nongonoko loyi wu nyika n'we va xisati eh la ku bula na n'wina eh sweswi i lembe ra vu eh, makume mbirhi nkaye hi nghene ka xidemokirasi se xivutiso i ku n'wina tanihi vaxisati ma kha ma fikelela eh leswi mi vonaka mi languteleke ku fikelela swona ke kumbe mintlhontlho leyi mi nge le ku hlanganeni na yona yi nga ololoxeka ke nakoho loko ku ri ku yi nga ololoxeka yi nga ololoxeka loko ku endleke yini se i mhaka yo sungula leyi lavaka ku hi bula na vaxisati hi yona loko vuya mahungu ya misava ya awara ya n'w- ya n'we hi hafu ku bela awara ya khumembirhi hi ta va hi ka hi amukela tatana simon mnesi eh ishmael ishmael mnesi a ni swi tivi ku simon ri huma kwihi ishmael mnesi se loko hi bula na bo- vona buti ishmael mnesi hi landzelerisa sweswi va nga vulavula hi swona ngopfu swa timhaka ta ta ta ta xiboho lexi xi xi tekiwaka kumbe xi lava ku tekiwa hi holobye

hi bula na vaxisati ntsena namuntlha hi lava ku vona swi nga antswa hi tlanga tinsimu loko ku um vaxisati a va yingiseli afrika wa vulavula kambe loko ku ri ku va yingisela hi lava ku bula na vona sweswi um hi lava ku twa vona sweswi ku um ku na xo tlangelake loko u ka ku tlangeriwa siku ra vaxisati mundzuku um misava hinkwayo na le limpo afrika dzonga hinkwayo na le limpopo loko hi tlangela hina hi ta va hi kha hi ku tisela nongonoko wa koho hi ri laha hi sweswo mi yingisela munghana lona fm se hi yo mhaka hi ku munduku hi ta va hi kha hi ku tisela nongonoko lowu se nongonoko lowu namuntlha wu kongomisiwa ka vaxisati 0860 002543 0860 002543 hi la ku twa ku eh, mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona tanihi vaxisati ku nga va ku ri yihi eh, nako mi vona onge ti mi ta huma njhani ka mintlhontlho yoleyo mi fanele mi ku endleka yini leswaku mi huma se loko ku ve a ku nga vi na loyi a nga ta fona hi ta pfumela ku ri hayi vaxisati a va hi yingiseli ni ri ka tiktok yi koho um kasi mi nga ya ka pet kalanga ka tiktok hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wehe ka mhaka leyi bulaka hi yoho hi wihi hi ndlela yaleyo kambe endzhaku ka leswi hi kona ku ta korhekela wena afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela thwi eka sabc plus
xana u na xiphiqo mayelana no kuma n'wana kumbe hi swa mbeleko kumbe a swa ha fambi kahle hi tlhelo ra swa masangu kumbe vuvabyi hi ku angarhe kumbe vuvabyi hi ku angarhela u nga vileli profesa hlathi va kona ku ku pfuna tindhawu laha profesa hlathi va tirhaka koho hi leti landzelaka hi musumunuku ve le pitori hi ravumbirhi ve le bulukwani hi ravunharhu ve le ka malamulele hi Ravuntlhanu na hi Mugqivela va le Johannesburg loko eRustenburg ku ri hi Sonta. Loko u lava ku tiva masiku ya le Thohoyandou, Bakersford na Arkenhoek u nga va WhatsAppa eka 082 765 2815 082 765 2815 kumbe wa bela riqingho eka call center ya vona ya mahala eka 0800 014 531 ni ri 0800 014 531 afrika wa vulavula eka munghana lonene fm swa chavisa ku va u xenga munhu loyi a ni xengaka um khalanga i munhu loyi i fana na buti wa mehe ene i munhu loyi ni nga mi khoma hi voko kusuka malembe i mintirho leyi a nga tshama a yi tirha over the past 15 years hi mehe ni nga mu yendlela swa ku mintirho leyi a yi kuma ni mu tsalela mapapila ya ku a thoriwa ni ku tirha la ka me ni tlhela ni mu holela hambi hi sweswi leswi a swi vulaka u wa vula ku ni mu hakele 3.2 million over a period of over a period of three years i mean i mali i mali ya kahle yeleyo ku hakela munhu loyi a tirhaka ehansi ka wena palamende ya rixaka hi laha hi nga kona mingiseriyo wa munghana ha lona na f m mi ta tsundzuka ku ri um ku na timhaka leti ya ta ku xavisiwa na ku ka ku nga xavisiwi ka byala um hi ndlela leyi ku ri ku tengweni nandzu wolowo a khotela henhla ya polokwane um hi ndlela yo yoleyo ku na sespimani baloyi lava va nge le ku landzeleriseni mhaka yeleyo kambe ke a hi tweneni hi te hi bula na n'we va xisati hi lava ku twa ku xana n'we um ku na lexi mi nga xi tlangelaku ke loko hi kha hi languta xiyimo ku ya hi laha xi nga xiswona namuntlha hi ndlela yaleyo wo sungula muyingiseri hi loyi mani juli ya nhlekani
vaxomisalanga ahe mani na ku hlekata muhumelerisi a kenza
um eh, ni wun'wana wa vayingiseri lava ku tala ni va ku ni kha ni navela ku ingaku ni ngo contributa ha hi ya khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wona namuntlha um hmm. eh, i ntiyiso hi nga vula hi ku ha ri tlangela siku lera n'hweti leyi ya va xisati mara yes there's a lot to celebrate a ta ha va xisati ntsena ku na rin'wanyana leri ndza ku nga ku hi salelanyana endzhaku a ka rona hikuva ha ha tama hi ri na ntshikelelo wa ku mi kuma ku Vaxisati hina hi hexe a hi swi koti ku va hi titlangela hi tlhela hi va hi ri na ma ku ti languta hi ri na ku ni nga swi veka hi Xitsonga i ku ti kukumuxa kumbe ku nga ri ku ti kukumuxa kumbe ku ti tshemba kumbe ku tinyungubyisa ku tinyungubyisa hi vuhina hi ku loko va karhi ku ku kha ku phatiwa hi vuriwa ku hi hina vamhani va misava leyi mara vumhani bya hina bya misava leyi khalanga loko hi languta hi languta byi nga ha vonaki byi byi ri na nkoka ngopfu hikuva hi ti hi ti languta hi ti tlan'wa ku loko ku nga ri na un'wanyana loyi a hi seketelaka ku va hi yima a hi swi koti ku yima hi hexe se marito ma mina ma ku va namuntlha hi kume xi xinkarhani lexiwani ni nga ku aka va mhani hinkwenu va va mhani va sesi un'wana na un'wana lomu a nga kona a hi tinyungubyiseni hikuva hi ri vaxisati hi tlhela hi tinyungubyisa hikuva hi ri va mhani lava va nga bebula misava leyiwani mm. ku va hi bebule misava hi dyondzise vana hi dyondzise i kha i nga ri mudyondzisi mara wa swi kota ku i dyondzisa n'wana i kha i nga ri dokodela wa swi kota ku i ongola n'wana hi tindlela tihi na tihi ku va a ze a kula a va a ri leswi a nga ta va a a ri swona evuton'wini mm, mm. se a ta va mhani a hi tinyungubyiseni hi sweswo hi tlhela hi nga yimi hi ku hi ta tirhisiwa ku va hi tshikelela un'wana wa xisati hi ku na sweswo swi tele ngopfu loko hi karhi hi ri lomu ku fambeni lomu ka tipolotiki lomu a ka tindhawu lomu hi kona mm, mm, mm. Eh, khale nga a ni nge vuli swo tala ngopfu a no lava ku ni hindzisa rero ni tlhela ni khensa nkarhi lowu mina hi nyika wona namuntlha tanihi vamhani ku ingaku hi ngo vulavula

inkomu khalanga eh, manika inkomu 0860002543 eh hi ndlela yaleyo un'wana mani hi loyi wa xisati nhlekani
hayi minjhani sesi wa mina yi pfukile n'wina minjhani yi pfukile ina um mbulavula na patience la majenje no inkomu sesi patience um ni mi yingiseriwa mm, wa wa wa nongonoko wa wa wa afrika wa vulavula ni tlhenisa na ku va namuntlha ni kume nkarhi wa ku nghena ina
mm,
good pet nongonoko a wu na wu twa ene leswi swi nga hi xiswona a wu vona nkoka wa ku va hi tlangela hi ku swilo swo tala swi cincile mm. mina ni nga vula mina ku mina na wu vona nkoka wa ku va hi tlangela ku va siku ra vamhani hi ku swilo swa ku tala swi cincile mm. ko va na swintsongo leswi vanhu va ka hina ngopfungopfu va xinuna va nga swi tekeleti ngopfu nhlokweni swi nga swilo swa xiyimo xa le henhla ku ya hi mehe mm. eh, mehe ni muxavisi wa ximaketani xa xa xa kwala xitarateni yeah. kwala majeni mm. ene ni vula ni ni na ni na malembe yo tala ni karhi ni xavisa sweswiwani ku le ku cheriweni ka xikontiri hala ka ka ka ka patu leri ya rikulu mm. timovha ti boheka ku ta hi laha ka patu leritsongo laha ni nga endla makete kona mm. se xiphiqo xa mina hi lexi kontraka leyi nga ku cheleni ka xikontiri a va hi khomi kahle at all ku vulavula ntiyiso a va hi khomi kahle xo sungula va fambisa tilori ta voho hi laha ka patu leri hi xaviselaka kona ene hi le xikarhi ka miti leyi a nga vhele a yi nga tolovelangi ku timovha ti ta hi kona mm. ti hi chela hi ritshuri a va yi cheli phuphuteleli mati tindhawu tin'wana loko karhi ku endliwa swikontiri ha swi vona va karhi va va phuphutelela vaakatiko mati mm. ku at least laha timovha ti fambaka koho ku tsakama ku ku nga vi na ritshuri yeah mara voho va tsandzeka even na siku na rin'we ra ku va phuphutela hi rilimi ku vulavula ntiyiso butseti ni sungule hi le ka mod committee mm. mod committee swi n'wi tsandza ni tihlanganisa na mukhanselara mm. mukhanselara a ni nyika phone number ya steering committee yeah. steering committee ni xi fowunela a ni byela ku ni ni fowunela c e o va ri c l o mm. c l o a ni byela ku tilori ta hina a ti fambi swona he ti onhakini swi ndlisa ku yini loko tilori ta mati ti onhakini Why mi nga endli ku mi lava lori ya ku at least yi hi phuphutelela ho lava net just ku phuphuteleriwa ntsena na ku na ku na ku a ni ngo loko ku ve voho ta vo ti onhakela a va ta lomba ka ka van'wani va va hakela va lomba ka masipala va va hakela sweswo sweswo hi ku hi xinawu va fanele va va tiyisisa ku va va phuphuta ni vone loyi a khandla patu ra ra ra le ka mamayila a ndla sweswi mi swi vulaka swona pata ri nghena hi le switandini a ri tshama ri phuphuteriwe mati a ku ri hava ritshuri se valavo va va va vo hlawuleka ku fika kwihi lava nga landzeleliki milawu yeleyo lava wa buteti a va phuphuteli ni vulavula na sweswi loko mo tshika mi twa ku duma i ku duma ka lori misava leyi hi yi dyaku ku vulavula ntiyiso makete lowuwani wu hetelela wu ni endla ku ni nyama na ku xavisa ku na loyi a xavisaka nyama kwala kusuhani wa oxa swi ri mi twa ku vava hi ku luya i xavisa nyama ku vulavula ntiyiso
ni mi twini a hi khomeni kwalani mm. ma ni kuma ni mi tlherisela ka ka muhumelerisi a teka tinambara ta n'wehe hi hi kota ku vona ku va va masipala na lava khumbekaka va nga mi pfuna njhani hi ndlela leyo kambe ke eh, loko a ha tlhelela le ma ni kuma eh, se sitsundula se sitsundzutleka Vuthati minjhani? Hi pfukile minjhani sweswi? Hi pfukile. Ha khensa.
A ha khensa na hina ku nyikiwa xinkarhana namuntlha. A Vuthati a a ku na xo swi tlangela tanihi mi ni muntshwa a ni a ni mhani mara ni muntshwa hina tanihi vantshwa or mina tanihi muntshwa ni vona ku ri na xo xi tlangela ka ka siku ra mundzuku hi ku ha xanisiwa. A ni swi tivi ku ni nga yi sungula njhani hi ku loko hi ri ko loko hi ri vanhu hi va na muhlekisani mara a hi swi koti ku huma ko tala loko ku wa huma ho dlayiwa ko tala loko ku a wa ha swi lavi ku va na tinkingha to to to to tala leswi ni lavaka ku swi vula masisisi se a ni voni ku ri na xilo xi a ni a ni swi twi a ni swi twi mi ri loko mi lava ku huma ku na tinkingha to tala
ku na tikingha to tala hi ku xo sungula munhu loyi a ta ku byela ku ni ku endlele one two three ni ku endlele yini na yini na yini i laha yi nga kona hi mhaka ya mina i nga ri wo hefemula moya wa yena a swi koteki ku a ku okay ba ba yi famba kahle ya vona van'wanyana mahlweni ku fanele mm. ni dlayiwa ni fanele ni rheyipiwa ni fanele ni endliwa yini ni hi khataleriwa hi cheriwa tibekeni tanihiloko hi ri vavasati maswiresi a ku na xo xi tlangela hi hanya ku vava hi ku hi kumeka hi ri ka ti-relationship ta ku a hi swi koti ku huma ka tona hi ku hi chava swilo sweswo kambe A ku na kambe lexi kambe nga a ku fa- faneliki. a ku fanele ku endleka yini sesi wa mina a ku fanele ku va ku endleka yini a ku fanele ku n'wina loko mi nga si nghena ka ti-relationship leti mi va na vuxiyaxiya kumbe a ku fanele ku endleka ku yini ku vanhu lava va nga mi nghenaka na vo ka vuxaka lebyiwani va pfumela ku swa hela kahle kahle a ku fanele ku endleka yini hehe a ku fanele ku endleka sweswo botho ni tela swa vavanuna mo fanele mi pfumela ku rirhandzu ra hela sweswi hi nga tshama hi hlanganisiwa hi rhandzana sweswi a ha ha swi koti xa hela babayi famba n'wana vanhu ni ta kuma un'wana a nga ta ni rhandza that's it ma swi twisisa mm, mm. e se a swi a swi a swi koteki a swi koteki munhu ta ku byela ku haye a hi me ni nga ku xavela tintangu hi me ni nga ku yisa exikolweni i ni yisini a hi rhandzana a swo boha hi ni endlela sweswo ma swi twisisa or hikuva wu ni rhandza wu fanele ni endlela sweswo sweswo swa mara a swi koteki ku ni nga ni nga famba ka relationship hi ku ni xavele tintangu a swi koteki ku ni nga huma ka relationship hi ku hi ni xavele misisi or ni yise exikolweni or ni ndlise license or ni ndlise swin'wanyana hmm. a hi swona a hi hanyisiwa ku vava kahle kahle ku ve ku ve hi fika njhani ka ku mi mi fanele mi ndlisiwa sweswo hinkwaswo hi loyi mi rhandzanaka na yena ka ka ka lava nga mi tswala va va nga ha lavi ku mi pfuna ku endleka yini ku fika xiteji xa ku vatswari va nga ha yi ngheni loko ri ka loko ri ka ka ka age yo karhi masesi loko ri ka age yo karhi mutswari va ku famba ti vonela hanya swa wena mara mi ve nge hi ni xavele timpahla or papa mi nge ni xavele timpahla ni ri na thirty five years mara va swi tiva ku na mbala mara a va ha swi koti ku ni hoxela mali va ku famba ya dorobeni a yi xava timpahla or a hi famba n'wana wa mina a ku xavela timpahla vo vhava vatswari kahle yi nga ri na voho va na va na xandla ka mhaka leyi hi ku vana voho hi hi tinghenisa ka timhaka ta ku vavanuna va hi sapota or vavanuna va hi xavela swilo hi ku voho ku fika nkarhi wa ku va nga ha ri na mhaka na hina ma swi twisisa ende a hi nge vi na laki hinkwenu hi kuma mintirho hi tirha loko n'wana wa nga tirhi i nga ri wa rivala ku a nga tirhi i mani n'wi hoxela mali a endla one two three mm. or i mani n'wi hoxela mali sweswi khisimusi a fana na van'wani vana a endla misisi a endla yini se hi tikuma hi ka ti-relationship teto ta ku va vona lavawa va hi xenga hi mali se loko se hi fanele hi famba a ku mali ya yena ni yi dyini ni nge yi vuyisi ni tshiki ni famba na mi twisisa nkhense ngopfu botpet inkomu inkomu sesi wa mina yimani hi kuma nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we na rhulani mzamani kusuka kona hi bula na buti ishmael mnisi a hi tweni ku mzamani i ri mahungu ya awara ya n'we ta emisikwini ya mzamani rin'we
laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo afrika wa vulavula hi sweswo mingisela munghana lonene fm hi lava ku yisa mhaka yela emahlweni makungu hikokwalaho ka yini ku ri makungu hikokwalaho ka yini swi fanele swi tivisiwa ku i makungu ku nga tivisiwi ku eh mo eh holobye va va veka university ehansi ka ka ka vulawuri tatana Ishmael Mnisi va vulavulela ndhawu leya ya tidyondzo ta le henhla na vuleteri hi bo hi bula ku na vona nhlekani lowu

eh, endzhaku ka nkombo wa masiku yi ta va yi vekiwe ehansi ka vulawuri endzhaku ka loko ku ri na swihehlo swa mafambiselo yo ka ya nga ri kahle ngopfungopfu matirhelo ya huvo leyi fambisaka yunivhesiti leyi nge ri hi yo yi vekaka xiyimo lexi ehansi ka ntshikelelo leswi hetelaka swi endla leswaku um vufambisi bya yunivhesiti ku va byo byi tekaka swiboho ku vekeni hi nawu eh, university eh, ka, kumbe council ku nga huvo ya university yo a yi fanele yi teka swiboho leswiwani eh, hi ndlela yo yoleyo n'wina mi nga machudeni ma university eh, mi mi le ku voneni ka yini timhaka ta ta ta, ta technology ve ri ti le ku tikeni swinene eh, eyunivhesiti liya hikokwalaho ka ku va eh, ku nga ri na mafambiselo lamanene ya lava a va fanele va va fambisa hi ndlela yaleyo kasi ke loko ni va vutisa na hi mhaka leyi ni nga tshama ni vutisiwa hi miyingiseri laha ya timhaka ta ku pfuriwa ka eh, rhavi ra university ya kumbe ra tshwana university of technology a giyana le khale ka giyani college of education khale ka gce eh, lava nge ri hi le giyani multipurpose center ku ku hetelele va kombisa timhaka ta ku ntirho luwa wa ha ya mahlweni um ku ya hi voho um eh, hi lembe leri taku ra 2024 ka ha ta va ku amukeriwa machudeni um hikuva ku ku nyikiwe tshwane university of technology ku va yona yi rhangelaka mahlweni projeke liya um leswi vulaka ku ku ya hi voho va tiva sweswo ku um ku ta va ku ya ha ya mahlweni na koho ku na ti-project to tala leti nga le ku endliweni na leti nga le ku lunghisiweni ngopfungopfu leti nga ta vonaka ngopfu ka kotara yo hetelela ya lembe laha ku nga ta va siku ku vonaka kahle ku eh, mani u le ku endleni ka yini eh, ku le ku basisiweni yini ku le ku lulunghisiweni tin'wana ta ti eh, ta makamara yo, yo, yo dyondzela ka wona ti le ku lunghisweni nakambe na timhaka ta lum, na byetlelo eh, ku endla ku loko machudeni man'wani ma tshika ma humini eh, kumbe ma tshika matili ma ta kota ku va ma ku amukeriwa kambe hi ku pfuriwa ka, ka, ka tshwana university of technology giyani campus eh, ku ya hi mbulavuleri wa eh, ndzawulo ya dyondzo ta la henhla na vuleteri tatana ishmael mnisi swa ha ya mahlweni se nkarhi wan'we eh, leyiwana yi khumbi a yi na rimbewu hi bula hi yona hinkwenu eh hinkwerhu hi kota ku bula yona hi ku fika laha ka awara yan'we loko hi vuya va nghena misava hi tlhelela ka vaxisati hi bula na vona hi ku tlangela e n'hweti leyi nga ya vona ya vaxisati hi tlhe hi tlangela na siku ra vona ra vaxisati ra mundzuku afrika wa vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu phela ku sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula south africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku endliwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find a guilt same time afrika wa vulavula 0860002543 a yi ku tumingisiro mehe timhaka hi totoleto mi ri yini hi toho um ngopfu loko kha hi languta ka timhaka totoleto leti ti khumbaka eh va va vadyondzi eh university ya ya ya Afrika Dzonga yin'wana ya tiuniversity kulu eh la atikweni leswi vulaka ku na na vukulu bya toho eh hi langutela kumbe hi- hi- ku vona leswaku yi ya mahlweni yi korhokela vaaki hi ku tshembeka kambe ke lexi fikaka xi va xiphiqo i timhaka ti ta kungundzwana leti ti ti ku ya hi xiviko lexi ti ku kombisaka ku ku na ma- van'wani va matikontiraka a va hakeriwa va hakeriwa na ntirho lowu va nga wu tirhangiki un'wana va nga wu tirhangiki hi ku tshembeka un'wana va nga wu tirhangiki hi ku hetiseka um hi ndlela yo yoleyo kambe ke mi nga rivali ku ku na ntlangu lowu nga ta sungula sweswinyana ku nga ri khale um ntlangu exikarhi ka xipano lexa xa morocco um loko ni nga hoxisi um ku na xipano xa morocco xi tlangaka la um loko ni nga hoxisi xi tlanga na xipano xa furwa um kambe hina ni swa mitlangu a hi swi tivi kahle um vinyi va swo va ta mi byela um ku kahle kahle eh, ntlangu lowu sukaka sweswi ku nga ri khale ku ta va ku ri ntlangu wihi eh, hi ndlela yo yoleyo hi ta kota ku twa ku swi ndlisa ku yini ta va ya ri teka riqingho rero ku ya mahlweni mi nga rivali ku namuntlha hi teri hi eh, nongonoko lowu kongomise thwika vaxisati um ngopfungopfu loko se hi vuya mahungu ya misava hi ta va hi kha hi bula na vona vaxisati hi twa ku xana eh n'hweti leyi ka vo yi vula yini kambe sweswiwanani ku ni lava ntsene lava va va vulavulaka hi timhaka ta ku pfuriwa na ku ka ku nga pfuriwi ka rhavi ra tshwana university of technology a giyani na timhaka ta le unisa ku ya hi laha mbulavuleri wa ndyawulo ya dyondzo ya le henhla na vuleteri a nga vulavula ha koo hi ndlela yaleyo mahlo hinkwawo ya langutele ku va ku ta tiva ku xana i vamani lava nga ta va yimela eh, xipano xa eh, ti-springboks le afurwa eka mitlangu ya khapu ya misava kambe hina sweswi hi ya ka leyi entlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we awara yan'we mahungu ya misava lawa nga ta tiseri wona hi rolani mzamani um ntirhi mani lava rin'wana vito ke um ra yena rolani mzamani ta mi byela um loko a fikile laha ku vito ra yena i mani um swa rolani i hani ali kambe i na rin'wana eh hayi rhulani mzamani na kambe hambiswiritano mintsira mugangano f m a hi koti ni ti ri hi le ku vulavuleni hi tiyunivhesiti la um ku na un'wana i ri yena lista ne lista u rhumele hungu leriwani ka tiktok um a ku khalanga wa tsala exam a yunisa ivi u tsandzeka ku yi submita hi mhaka ya mintlhontlho ya timhaka ta swa vutechnique mina he vanhu ka tika mm. eh ka tika se loko i yi tsarile exam i tsandzeka ku submita ku ku ku endleka yini ve ri a wu tsalangi eish and twa muhumelerisi a a pfumelelana na swona eh eh, eh, ta swa swa ku vava vuhumelerisi eh, vuhumelerisi nga ri i nga ri swi wu khumbe ngopfu khenseli moses um khenseli moses ngoveni u suka a swikhukhuza safari lodge um va hi hlayise ngopfu leyi a mina na ncindana hi nga ha lavi ku vuya leyi a hi khomeke kahle ngopfu eka swikhukhuza um handle ka valava va khola kambe hayi a hi khomiwe kahle um swinene ndava va khola ni ta mi byela vito ra vona a ni rivalangi trust manyise u u u- u vula tani na yena u u- u ri i- u dyondze kona a unisa kambe sweswiwani u le u le kwini okay alright na swi twa eh, u ri le cape town hi ndlela yaleyo kambe xivutiso ku nga va xexe ku swi tike ku fika kwalani ke Eh, se loko ku ve xiyimo hi xexo ku endleka yini ku ya mahlweni hi ku hi laha mintlhontlho yi tala ku va koka ku loko ku ve ni munhu u ta tsala ivi a tsandzeka ku ku submita se a ha tsalela yini ma vo mhaka ko eh, xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi vadyondzi um n'wina ngopfungopfu mi dyondzaka a yunivhesiti yo yoleyo ntirho mindoko hi ri um risimu ra kahle swinene miyingiseri yo munghana london f m Eh, va tivitana yini kambe um ntlawa luwa wa um sira eh, collins chavan va wu vitana movement eh risimu ra kona ri tiwa tani eh duma duma na yi vona album ya koho liya eh a yi komisiwe swilo swa swichayachayana loko hi vuya mahungu ta misava ni bula na vaxisati i n'hweti ya n'wele namuntlha siku ra n'wina eh a hi buleni eh mi nga chavi eh a hi buleni nghenani mi ni byela hinkwato fu eh ku na swiyenge swo fana na eh xiyenge xo fana na gender commission eh ku nga commission leyi langutanaka na timhaka ta ndingano wa rimbewu eh yi le ku mi pfuneni ku ringana ke swiyenge swo fana na va na na na commission ya timhaka ta timfanelo ta ximunhu ti le ku mi pfuneni ku ringana ke i timhaka tin'wana leti hi nga tsakelaka ku twa to um eh, kusuka eka n'wina ni khenseli um eh, doli mbalat kusuka la d one la um at section a giyan a khensa swinene um loko hi kha hi famba mi mi yingisela lesita i ri leswiya swa loko i tsala xikambelo ivi um i tsandzeka ku submita ne twana veri yini a ve ri ta tsala minduku veri wo tlhi register yes impela eh ayi swi lunghisiwe eh a swi lunghisiwe eh a swi lunghisiwe ku nge ko a swi koteki a swi koteki eh mingisero wa mehe ku hi nga va ka xiyimo xa muxaka wolowo eh hi ndlela leyo xa ku vukorhokeri byo endlisa swo swoleswo a hi kumeni mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona loko se ni vuya 0860 002 543 eh nsimu letiwani ni nga ta va eh, eh, tiqingho leti ni nga ta va ni kha ni teka ni bula na vaxisati eh, hi ku tlangela na ku languta siku ra vona hi ndlela yo yoleyo se hi lava ku tatwa ku n'wina tanihi vaxisati mi ri yini hi siku leri ra n'wena n'hweti yale hi ka hi swi tiva ku matimu a hi ya tiva ku siku leri ri fike njhani laha kambe vaxisati n'we mi nga yingisela vaxisati n'we mi nga kowu mi ri yini hi siku leri ra n'wina 0860 002 543 rolani mzamani na mahungu ya misava lava nga hi tshembisa hi loyi

tsundzuka album yin'wana va nga tshama va yi thya seke versus xikundu kambe sweswo a hi ku a ho ya mahlweni hi ku hi tlangela vaxisati ma va mhaka ko mna tlangela vaxisati i n'hweti leyi ya n'wehe leyi vaxisati hi tlangela na n'wina kambe ke hi lava ku ta twa ku mi khome tihi timhaka endzhaku ka loko cuma va hi byelela kambe ku swi le ku fambeni njhani eka ntlangu luwa wa fulwa na morocco Tirhisa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. afrika wa vulavula hi la nga kona khenseri cuma khenseri swinene cuma eh, i vanhu lava va ertavale eh, na swi ona ne ya so true a na hlaya ku pima na hlaya ku pima kambe vanhu valava eh, hi ndlela leyo leswi nga le ku endlekeni mingisela vukararo fm hayi kho eh, ba- banyana banyana swi endle njhani ni vula ku va va se va fikile a ni talanga ku swi landzelela landzelela ngopfu ku va va famba fambe njhani va vuyile kumbe va va fikile la kaya ku ku endleke yini ya ne kama msotari minisiro me 0860002543 na va ku twa n'we va xisati ku ri eh timhaka tingani eh leti mi nga na toho eh loko hi kha hi tlangela kumbe hi kha hi tlangela n'hweti leya n'wehe leyi ya vaxisati eh hi ndlela yo yoleyo hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu eh leti mi kumekaka eka tona ku na mintlhontlhontlhontlho yo tala leyi vaxisati va hlanganaka na yona kambe ke ku tlhela ku va na ku humelela ko tala loko e, vaxisati va nga hlangana na kona hi ndlela yo yoleyo ku na van'wani va langa ku va nga tiviwi kambe lawawani ve ti haiko mi nga zi mbilela hi mi sistandi ya sistandi
ahe minjhani khalanga i pfukile minjhani sweswi i pfukile a khensa n'wina mi ri yini hawa khalanga hi twe ku ri mhaka ya kahle ngopfu leyi ni nga yi tisa moyeni ka siku ra namuntlha tanihi vamhani ka se mm, ni ku va mhani hinkwenu hayi ha mi xeweta na siku ra mundzuku ka siku ra hina se lexi ni lavaka ku ta na xona siku ra mundzuku i siku ra kahle a ri na probleme problem i ku hina va mhani hi ti treatisa ku yini lexi ni lavaka ku xi vula ka va mhani hinkwavo ni ku va mhani a hi sukeni hi yima hi va na ku titshemba tanihi va mhani hi va na ku tirhandza hi ta vona swin'wana swi ta hunguteka kasi sestand muyingiseri wa vumbirhi loyi ku vulavula hi timhaka ta ku titshemba ka vamanana na ku tirhandza ka vamanana kasi ko ko ndleka yini leswi kombaka ku onge ta va titshembi kumbe va tirhandza
vamhani a va le ku titshembeni khalanga xo sungula ni langutise ku va mhani vo tala hi na problem liya ya ku hi langutisa vanhu ku vanhu va ta ku yini va mhani va le ku tweni ka ku vava va mhani va le ku xanisiweni va chava ku vulavula va chava ku teka decision hi ku vanhu va ta ku yini khalanga lexi ni vulavulelaka aka xona i ku ni ta mi nyika example loko n'wana a beburiwa i sungula hi ku katsa loko a kasa mi ta vona loko a la ku yima a chava ku yima ku chava ku i ta wa mara loko se a fika a yima siku ro sungula a ba goza rin'we a swi vona ku famba swa nandzika mi ta vona n'wana a ya mahlweni va mhani loko hi tshamini van'wani va hleketa ku ni nga endla yini a hi swi tekeni ku i le ku xanisiweni hi bava i chava ku yima hi ku loko no yima la ni ya kwini loko ni huma ka ndyangu lowu ni ya kwini mara lava nga na xivindzi loko va ze va huma mi ta va vona va famba va ya emahlweni mm. se hi fana na vana loko n'wana a hleketa ku ba goza rin'we a bara vumbirhi mi ta vona xitekaseka xi heta xi tshama hansi xi swi vona ku loko no wa hi gomu ni ta vaviseka se mina ni ri vamhani a hi titshembeni hi nge wi hi magomu ku fana na vana a hi yimeni hi tiya hi va na ku titshemba mhaka leya ya ku i ri mhani i ku loko no huma ka bava bava a ka a ku xanisa ni ta hanyisa ku yini a yi kona ku hanya ku ta va kona emahlweni endzhaku ka ku siya ndyangu walowu nga ku mi twiseka ku vava xo sungula rirhandzu a ri xanisi loko i ze i tikuma i ri ka vuxaka lebyi nga ku xaniseni a hi vuxaka bya kahle a byi kahle na le ka nqondo ya wena a byi kahle na le ka rihanyo ra wena a hi ti endleleni swibindzwani leswi hi nga ta kota ku hlayisa vana va hina hina hi kurise hi single parent mana hina a va a va a va ri wexe hi kule kahle khalanga na mina sweswi la ni nga kona ni mhani loyi a nga a a tiyimisaku hikuva ni dyondze kusuka aka mhana mina a hi dyondziseni vana va hina ku wa swi kota ku tiyimela a handle ka vanhu vo karhi vutomi byi kona a handle ka vanhu vo karhi loko ho tshuka hi yima hi titshemba ku ni ta swi endla hi langutisa va mhani lava nga tiyimela hi tivutisa ku mhani luya ni yena i swi kota njhani mina ni nga tsandza hi yini mi ta vona hi ta tiya khalanga siku leriyani i siku ra ku hi tlangela mara swi ya hi ku wena tanihi mhani i ri tekisa ku yini wena tanihi mhani a hi tshikeni ku chava a hi tshikeni ku loloha va tele va mhani va le ku bakeka magwinya va le ku kuriseka mindyangu mm, mm, loko mi ze mi ntswa ni vulavula mhaka yo fana na leyiwani ku na mhaka yin'wanyana yi nga humelela ku na mhani a fona wa mhani a fona a vula a vulavula a ku hala ka mankhelwani ku le ku twala rhasi mhani loyi wa xanisiwa khalanga loko lavo pfuna va ya va ya fika va lava ku pfuna mhani luya a nga ku xanisiweni mhani luya a va ku wa xanisiwa a huma a ri kahle a ku mina a ni a ni lavangi ku pfuniwa tlhelani ni ke ni swi vona ku mhani luya a ri ku xanisiweni mara i le ku swi tumbeteni ku a ri ku xanisiweni hi yini a nga swi tivi ku loko a suka layani i ya kwini ku loyi a nga ku n'wi xaniseni layani loko o tshuka a khomiwile i ta hanyisa ku yini leswi nga ri ku swona mm, mm. loko ho suka hi yima khalanga va mhani hi suka hi titshemba ma tiva hi va mhani lava hi nga rhandziwa ma tiva xikwembu xi hi nyike matimba xikwembu xi hi nyike vutlhari loko mo langutisa emindyangwini yin'wanyana hambi va bava va nga ri kona vana va to hanya va ya mahlweni ku komba ku va mhani xikwembu xi hi nyikini matimba xi hi nyikini vutlhari se va mhani hi nga tekateki a hi yimeni na siku lera mundzuku loko ri fika ri nga mi tiseli mihloti ku hayi va ri i siku ra va mhani mara mi endle ku xanisekeni mi endla yini hi ku xaniseka koloko mm mm mm nemetwini mani inkomo
engisesini khala akhenza 0860002543 nthemba mda xi bele tindleveni a hi ku timingisa ta mina kwalonga ko eh hi ndlela leyo ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka leti hi nga tikhoma nhlekani lowu eh hi ndlela yo yoleyo kambe ke ku na un'wana miyingiseri hi loyi nhlekani
ahe botata a hi tati mi pfukile hi pfukile n'wina mi njhani mi pfukile mi lange ku mi nga tiviwi mi rini ya ni kombele ni nga tiviwi ene nan'we mi nga ni vuli a ni to thetha Uh, many with the Isakho. Ay, bati bay.
Eh, that's it. Hey. mina ni ra ri tlangeriwe e a ri tlangeriwe ku vulavula ntiyiso ku na swo tala leswi mfumo wa hina wu hi pfumelelaka ku hi swi endla but hina va mhani hina ku ti chava na ku ti kaya hi nga ti tshembi mm. na ku tekelana hansi xikombiso mina ni munhu un'wana ni nga sungula khampani ya mina loko na ha yi sungula a ku ri na vanhu vo tala lava a va ni tekela hansi lava a va ni twisa ku vava a ku ri vavasati kuloni i kuma ku munhu i ku nyazeleriwa a ku vona ku a ku byela kahle ku swi swi nge swi koti swi swi hlule vavanuna a ni nga la ku phikizana na vavanuna hi nkarhi walowo mm, mm. so loko ho ti tshemba hi ti byela ku se swi lava ku ta swi endla hi ta swi endla swi swa swa endleka na ku tisungulelannyana swibindzwana i ku as long i tlela edini swi ze swi fika laha ku ka ku hi xanisiwa na vana i mhaka ku vanhu va xisati vo tala ha tshembele ka vanhu va xinuna a ni ri swi rhongo swi right but ti tiyimeli nyana mani munhu a vuya ntirhweni i tshamele yena xin'wana na xin'wana xin'wana na xin'wana hi yena a wu na nchumu loko a ku endlela xin'wana na xin'wana i van'wani va va va xinuna va va va ga va counta loko se i la ku huma a ka relationship yaleyo na loko i ke i xaniseka a swi vi simple wa ku dlaya munhu a ku ni ku endlele leswi na leswi na leswi a ku hlayelela swona ene kuma ku swilo swa ku hlayelelaka swona i vulavula ntiyiso loko i hleketa ku huma ivi mi ta hanya njhani ta hanya njhani two two ra- two rand leyi kumaka yintsongo loko yi veka yi veka yi xavisa swintsinini yi yima patwini yi xavisa magwinyi yi xavisa yini i ku ti hanyisa botete hi fikela ku tshembela ka vanhu vanhu va xisati hi rhandza ku tshembela ka vanhu va xinuna a ni vuli ku swi wrong swi right i kuma ku i a swi rhongo leswi mi swi vurisaka swona Ah, botete
e botete xin'wana na xin'wana ni fanele ni kombela

a nga kona wa xinuna i tiyimeleni munhu wa xisati wena sandzina mbo aka two room i xi teka makipitipi kwala gedeni loko vana va ye mati van'wana a nga fani na munhu lonkulu mm. a nga na mona i ta xava munhu lonkulu i ta ku ni heta ku n'wi xavela i famina a endla grot xi hlangana ka njhani loko xi rilela xiwitsi xi ta ta kwalaya gedeni xi ta ku u xavisa xiwitsi i tele i dini mm. ku mm. va ze va ku va ku va ku va ku blackmaila ku loyi loko u huma ni n'wi dlele hi mhaka ku u xavela groza botpet hayi a hi zameni ku tiyimela no ni mi twisisa eh a leswi a mi swi vulaka a hi swona loko mo vona vavasati vo tala lava va va ti-single parents ne mm. ve le kule ngopfu ve le kule ngopfu vutomi lasa hi ke a hi ri na topic yin'wana hi hlanganela as hi ri vamhani hi ke hi hlangana u kuma munhu i hleka munhu loyi a nga vuya vukatini a fika aka one room yena i na five rooms e an ali yi kahle i ya yena mara i ake na mani i ake a kha a tshama na nuna yena loko nuna yena u n'wi hlongola laha i ta i ta swi kota ku yimisa one room bo thati ku yimisa one room swi tika ngopfu
nemetweni e a ni kombela sweswo ku a hi tiyimeleni hi vamhani nemetweni sesinkomo thank you aye 0860 002 um un'wana miyingiseri lonhlekani
Nhlangano na mashumi. ahee tata Minjhano.
hi pfukile minjhani Muhumelerisi wa ntokoto wa khikhi wo tiva ntirho wa yena. Ahee. ina Um, uh, as mundzuku ku ri siku ra hina va ka manana uh, marito lama mina a ni ta ma vula hi lawa Mm. i siku ra hina a ni kali ene vama vamanana kumbe vavasati hinkwenu hi ku angarhela hi na matimba ene hi na timfanelo mara xikombelo xa mina vamani a ni ta kombela ku hi tshika ku tshikelela vavanuna ku abuse vavanuna vavanuna va le kuteni ka ku va va bupet vavanuna vo ka va nga vulavuli Vavanuna vo tala va le ku abuse-weni hi hina vavasati. A hi tshikeni ku abuse timfanelo ta hina as vavasati se hi tekela hi tekela vavanuna advantage hi va tshikelela. Vavanuna va hlangana na swilo swo tala ku tshemba. Ni vulavurisa leswi I- ni lava ku tiva sweswo swa ku sesi mi ngo vulavulela vavanuna ka njhani va hlangana na yini vavanuna um ni na tichomi ta vanhu va xinuna mina na butheta ene hi minkama wo tala va rila like loko va ri na problem va like ha bula swinene leswi va hlanganaka na swona mindyangwini ya vona hi mhaka hina vavasati vavasati va twa ku vava femicide yi vanga hi hina vavasati vavasati loko ku ri ku i le vukatini and a wa ha tsakangi huma loko ku ri ku i nghene vukatini hi reason ya wrong huma a ku boheleriwangi munhu n'wanuna i nga swo hi xanisana a hi telangi ku xanisana la misaveni ene vukati i xi xin'wana a ni se tshama ni ni hlangana na vukati mara ni twisa ku vukati vanhu va fanele va byi enjoya than ku hi xanisana femicide yi cause yini ha vavasati vavasati a hi tshikeni ku hlukumeza vavanuna
ni tshemba ni tshemba vavanuna va tsaka ngula hande lava ka va twa mina ti mina ti chomi ta vavanuna mina ene nakona a ku ri hi wa vu hi thursday last week mm. ku te chomi ya mina ya xinuna a kha a rila mihloti nkarhi wolowo i munhunkulu ni xihlangi ka yena a rila muhloti hihi a ku i tekeriwe foni a tekeriwa makhiya ma movha swilo swi le ku tikeni a nge loko na mo vona loko munhu wa xinuna a ze a humesa muhloti i was so touched hi ku munhu i ta ku hi ku hina vana swin'we i nuna wa mina i papa vana wa mina no vavasati hi nga xavi hi nga xanisa a hi ndleleni swa kahle loko ku ri ku a wa ha n'wi la n'wanuna huma mm, mm. hi nga ku hi xanisanile a hi hanyeli ku xanisana ene lexi xi ni tsakisaka xin'wana i ku ri hi vavasati se hi pfumeleriwa ku tirha ntirho hinkwayo swo swo na tsaka ka swona mm. ene vavasati a hi tirhandzeni hi rhandzana xin'wana xa kona lexi a ni kombela ku swi vula vavasati a hi wiseni ku nyefulana vavasati hi nyefulana ngopfu mani leswi vulaka leswi vulaka ku nala wa wansati i n'wansati i n'wansati kuloni

ematshan'wini yo ku ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta mm. rhanga hina vavasati mi n'wi vonile he swi nge teka ri karhi wa swaku acimi he e vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na va vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lerero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena miri ku na ku na vavanuna va nga ti yini va kona vavanunaatimenemene lava nga rhandzaneki yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xana vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna yi rhandzana nemetele tata a yi rhandzaneni mani a yi rhandzaneni vavasati lexi ni kombela ni no kombela ni ndlela favor a hi tshikeni ku abuse vavanuna loko byi ku karhali ta kati huma i siya n'wana wa vanhu kahle hi peace nemetele sesi nkhensi good titan mani wa nhlekani wa kahle na khensi veri mi dise team Eh, hina ene vavanuna ntivo Hoi, hoi, ni komba ni komba ku inghene ka Eh, eh. seswa va heta ku vulavula sweswi ne Eh. loko ku ri ku ve vavasati ve va dise team Eh. hi kombela ku xi sayina hina vavanuna xitirayikana lexi xi vhe xi tlangela hi hi ta wina ku ri na lexi ha ma ni byeleni leswi ma- loko loko mi swi languta ka swilo leswi va swi vulavula ku i ntiyiso ngopfu Ah, da- ah, vonani loko ni ku swantswa me ni tshama benceni ku tlanga vava va xitirayikara seswi Eh, na vona eh. hi hi hi hi le ku tweni ka ku vava ngopfu la handle hinkwenu tanihi rixaka na loko ni nghena la ntirhweni namuntlha ni fike ni vula sweswi ntirhi kulo rin'wana ni n'wi vutisa ni ku wo ku nga swi voni wena na ku hi twa ku vava tanihi rixaka na no ka ni nga tivi loko hi twa ku vava hi pota kwihi a tivi ku mhani twi